Liverpul hakykatdan hem şo ýylyň çempiony kimligine karar bermäge niýetlidi. Oýnuň soňunda ählimiz munuň Real Madridligini görüpdik. Emma Klopp oýnuna has dogumly we islegli başlapdy. Bu oýun olara aňsatlyk bilen ýeňiş getirip bilerdi. Eger-de oýnuň başynda Liwerpulyň hyjuwynyň ýanynda azjygam bolsa udaçasy hem bolan bolsa. Emma Zidan hem maçyň ortalarynda oýnuny üýtgedipdi. Bu üýtgetme Real Madridi Çempionlar ligasynyň trofeýini ýokary götermäne ýetipdi.
Hawa, Zidan näme etdikä? Bu oýnuň balansyny Madridiň eline geçmek üçin. Biz muňa wideomyzda detaýly serederis we elbetde Liwerpulyň hem Zidandan üstün ýer, ýagny Jurgen Kloppuň taktikasynyň hem Real Madridden üstün ýerine serederis. Soňra biz iki toparyň hem nähili liniýa düzülişini, ýagny formasiýasyny göreris. Real Madrid bu oýna 4 3-1-2 düzülişi bilen çykdy. Derwezeban Navas çep gyrada Marcelo, merkezi goragçylar Ramos, Varan we sag gyrada Carvalhal. Merkezi ýarym goragçylara seretsek, Casemiro, 8 nomer bilen Toni Kroos, 10-luk Modric we edil öňlerinde Isco. Hüjümçiler Ronaldo we Benzema bardy. Real Madridiň treneri Zinedine Zidane.
Zidan ýarym goragyndaky boşlugyny Isko bilen başlamagy makul bildi. Emma Klopp beýle däldi. Kloppyň taktikasynyň has gowulygyna akyl ýetirmek üçin biz ilki bilen Zidanyň näme niýet bilen beýle çykanyna seredeli. Zidanyň bu taktiki düzülişiniň brilliant ýarym goragçy, ýagny atakuýşi polozaşitnik oýnatmagynyň iki sebäbi bardy. Birinjisi Iskonyň bu oýundaky wezipesi gyzyllaryň goraga ýakyn

Ýene-de Zidanyň köp ulanan zatlarynyň biri hem Kazamirany wagtal-wagtal goraga, ýagny 5-nji goragçy ýaly oýnatmaga üns çekipdi. Emma bu oýunda Madridi beýle oýnamana Liwerpul e, hüjümi mejbur edýärdi. Olar muny bütin boşluklary ýapmak üçin ulandylar. Haçanda yzdaky bäşli Liwerpulyň hüjümleri bilen ýa meşgul wagty Ýarymgoragçylar Liwerpulyň gyradan hüjüme gelýän çep we sag goragçylaryny tutýarlar. Şeýlelikde, Madrid oýunda bäş üç, bäş üç iki sistemasyna öwrülýärdi. Geliň indi bolsa Liwerpulyň sostawy bilen tanyş bolalyň. Liwerpul bu gün dört üç üç sistemasy bilen çykdy. Derwezede Karius, goragda çep gyrada Robertson, merkezde Wan Daýk, Lowren, Sagrada, Aleksandr Arnold. Merkezi ýarymgoragçylar, Milner, Henderson, Waýnaldum. Hüjümde şu üçli Mane, Firmino, Muhammet Salah. Liwerpulyň tälimçisi Ýurgen Klopp. Kloppuň taktikasyna seretmezden ozal, Klopp adaty dört üç üç sistemasy bilen çykdy we bu düzüliş Liwerpulyň pressing oýnamagyna kömek etdi. Emma Real bu pressi özüniň derwezebanyny oýna goşup, saklamagyna synanyşypdy. Kloppuň maksady Realyň oýun gurmagyna zyýan bermekdi. Olar muny pressing bilen amala aşyrmaga synanyşýardy. Görşüňiz ýaly, haçanda Real oýna yzdan başlan wagty, Realyň oýunçylary liniýa çekilýärler we açylýarlar. Klopp muny ýörite şeýtdiripdi.
Sebäbi Klowuň aladasy meýdançaň ortasynyň ýapyklygydy. Şeýlelikde, Real hem meýdançaň ortasyny gür tutdy we iki gyrarada boş ýerler goýdular. Ýöne Klopp iki gyrany hem ýapýardy. Ýagny, üns berseňiz, wideoda Salah we Marselany gören wagty yza çekilýär hem-de oňa tarap süýşýär. Şeýlelik bilen Waýnaldum hem Marselany ýapýar, ýagny ortada we bular muny aralyk saklap goraýardylar. Şol wagtda Mane hem yza süýşüp, ýagny Liwerpul dört, dört, iki pozisionda geçýär, çünki onuň onuň saklaýan oýunçysy iki sanakdy. Görýän bolsaňyz, Karwal hem Karwalhal hem-de Modriçi Mane dört, dört, iki pozisionda geçip ýapýardy.
Şol sebäpden Real her gezek çeňňege düşýär we topy yza oýnamagyna mejbur bolýardylar. Muny biz statistika seretsek, belki ynanmarys. Emma üns beriň, Liwerpul top bilen az oýnaýar, ýöne nähili netijeli oýnaýar. Ýagny derwezä urma synanyşygy gyzyllarda dokuz, madridliler üç. Uglagoýlar hem şeýle ýöne aklymyzda sorag peýda bolýar. Nädip? Geliň şo soraga hemmämiz bilelikde seredeli. Olar kän gorandylar we uly pressing bilen oýnadylar. Hüjümçileri biri-birine gaty ýakyndy we bu oýun madridlileriň gyra goragçylarynyň hem orta kömek etmegine sebäp boldy. Bu bolsa gyzyllar üçin gyrada ýer açdy. Liwerpul gyradan köp hüjümler geçirdi we Liwerpulyň öňdäki üçlüsi madridlileri çyndan hem gyn ýagdaýa salypdy. Karwahal hem Milneri, hem-de Robertsony tutmaly bolýar.
Başynda Liwerpul has güýçli ýaly görünýärdi. Köp e, şanslar hem boldy. Oýnuň üstünligini eline alma wagty gelýärdi ýuwaş-ýuwaş. Emma Liwerpul oýnuň ilkinji 30 minutynda muny başardy. Olar bir hatda iki gol bilen hem öňe geçip bilerdi. Oýnuň soňlarynda, birinji ýarymyň soňunda Salahyň omzundan şikes almagy, ýerini Lallana bilen üýtgetmegi oýny düýp göter üýtgetdi we Liwerpul dört-bäş-bir sistemasyna geçmäne mejbur boldy we bu Madridiň oýny ele almagyna getirdi. Haçanda hüjüm Real Madrid hüjümde wagty Zidan olaryň çep buradan hüjüm etmeklerini tabşyrýardy. We biz muny Jose Mourinhoda görüpdik. Çep buradan hüjümlerini çünki Premier Ligada Manchester United Liverpula garşy bu taktikany ulandy. Bu çep goladan hüjüm etmegiň peýdasy meň pikirimçe esasan hem Maneň sag gyra geçdigi bolandygy we çep gyra kömege az gelýändiginiň netijesi bolup biler.
Bu Realyň çepden geljek hüjümini saklamak üçindi we Liwerpul dört-bäş-bir sistemasy bilen ýarym goragda açyk berýärdi. Belki-de bu Maneniň sag gyra kömek etmeýänligi üçindi. Salah gidenden soňra Real Liwerpulyň bogýan pressinginden aňsatlyk bile çykýar we madridliler oýny eline alypdy. Birinji gol biziň pikirimizçe ofsaýd däldi. Oýnuň ilkinji ýarysy şeýle hem tamamlandy. We hemme kişä mälimdi Liwerpulyň e, dinamişni oýny ýokdy. Ikinji taým hem şeýle başlady. Real öňde basdy, Liwerpul uzyn oýnady we Realyň bir howply hüjüminden soň topy alan Karius ilkinji goly Benzema sowgat berdi.
Hawa, geçirilen goldan soň Liwerpul janlandy. Has energişni oýna geçdi we hüjümler edip başlady. Benzemanyň golundan soňra Liverpul e, oýny elbetde bir-bir etmegi başarypdy we goldan soň Liverpul özi ýaly, ýagny pressingli, basgyly oýna geçipdi. Madrid olaryň ýygyna olary ýygyna serpirtdirmek isleýärdi we buny 61-nji minutda Iskonyň ýerine Beýli getirmegi bilen başarypdy.

Kä halatlarda az galdy. Hatda olar Mane bilen oýny deňlemäne golaýlaşdylar. Liwerpul bar güýji bilen hüjüm edýärdi we Real ony birnäçe gezek kontratakalarda tutupdy. Oýnuň 83-nji minutynda Karius ýene-de bir sowgat beripdi. Şeýlelik bilen oýun 3-1 hasabynda gutarypdy. We Çempionlar ligasynyň taryhynda ýygy 3 gezek kubok alan e, adyna Real Madrid eýe bolupdy.
Geliň indi bolsa PES 2019-da Real Madridiň Liverpula garşy oýnan taktikasyny görkezerin. 2018-nji ýyldan bäri e, PES 2019-da da gaty üýtgän zat ýokdur. Ronaldoň Juventusa gitmegi, birem e, Liverpulda Fabinýoň

Indi geleliň, bu ýerde esasy oýun instruction, ýa attacking instruction, kontra atak oýnadylar, gysga pas bilen oýnadylar, giň şeýin oýnadylar we de flexible dälde maintain formation, ýani her kim öz ýerinde oýnadylar. Bu zatlaryň hemmesi Real Madridiň häzirki durşy ýaly durýar. Ondan soň Gorok planda, gorok planda all out of defense, ýani totalna barona oýnadylar, agressiwni. Ortany aldyryp, bu zatlaryň hemmesi defensiw laýnyň kompaktny sümüp durýar. Esasy şu zat üýtgeýän zat Advanced Instruction'dan Attacking Fullbacks, ýagny gördüňiz Marcelo da Carvajal hem öňe köp çykdy, esasan hem Marcelo kän çykdy, Centering Targets. Munam gördüňiz esasan hem şu zatda offside offside hata edilen boldy. Hem Ronaldo hem Benzema hem de Toni Kroos içerdedi. Yani oyuncuların hemmesi gıradan kaldırılan topa içerik girýär. Sonda boks Real Madrid'in asıl oyunu bunu biz zatda gördük. Haçanda Real Madrid 5 gora geçende yani Cazemira'nın orta girmegi olary 5 gora geçirdi. Olam Topsuz wagtlar ýagny Liverpul ýarym polýany geçen wagty eýem olar e, şu şekilde e, şu şekilde Kazemiran orta girmegi bilen 5-li gorag sistemasyna geçdiler. O. Advanced Instruction-yň iň soňkusyna biz e, kontrol target alýas, çünki Cristiano Ronaldo kän. Ýa-da gelmedi. Ins berdik. Olam eden azar bolýar bizde. Şular ýaly bu birinji taýmda oýnan taktiki düzülişi Real Madridin. Ikinji taýmda olar näme etdi? Ikinji taýmda olar Muhammed Salah esasan hem tramwalandan soň Liverpool 4-5-1-e geçenden soň

Sagranyp, hüjümçi ýaly oýnady. Bu da onuň orta girmegine ýol açdy. Ýagny gördüňiz şu ýaly beýl. Ikin birinji golunda, ikinji golunda da orta girip gol atmagy başardy. Birinji golunda has gowudan tapdy bilýär. Onda uje o ýerde ol uje second striker, ýagny ikinji gizli hüjümçi ýaly oýnady. Ikinji orunda bolsa uzak görüş taýdan topy urmagy başardy. Ýalňyş esasy eden zady Zidanyň şu taýda muny sagra hüjümçi oynatma, o da Robertsona. Yani Şurani Robertson'un gelýän arasy saklamak üçin. Elbetde e, Zidanyň muny etmegi Henderson boşa goýdy ýöne